Mwezirikire enkoba zaanyu n'etabaaza zaanyu zigume nizaaka, naimwe mube nk'abantu abategyereize Mukama, Mukama waabo okugaruka, omuka naaruga omu bugyenyi. ngu ku araije yaayeranga barahuke kumwiguriraho. Mukama asiimwe. Mukama waawe yaaba ari nk'okwe, nainga abakazi abaine abashaija, Faro yaaba atakahikire omu nju, torateekwa kubyama ngu waagira obusingye. Orateekwa kuguma omutegyereize, orenda ngu yaahika aha irembo. yaaza kuteera okuteera engoma oba kuteeza kodi ashanga ohuriire ahabw'okuba hariho orooza akagyama n'omushaija akaija akaza aha geeti akategyeza akaza ahaigwija akateera oriya aragona torabaasa kuhungira ngu ogire obusingye omushaija waawe atakaizire tobaasa kuhungira ngu ogire obusingye mukama waawe atakataahiremu. N'ahabw'ekyo nikyo Yesu arikutweta aragira ngu, Mugume mwezirikire enkora zaanyu munonga, etabaaza zaanyu zigume ziraafa. Ahabw'okuba omujuma ku yaaba ei kuri yaaba ei, omujuma we araija nyekiro, aije ataahemu ahu abantu baraba batateekateekire, ngu obujuma ku, ngu bunyineeka ku ryaabaire aramanya omujuma ahu araijire, akaba atarabaasa kunyamba, akaba araguma arareeba. Ategyereize ogwo mushuba haraizire ate ahendezire. Kwonka obwo bwire omuntu weho oraryamira okagwezegyera okaguma oragira oti Yego, ndaza kuhikiriza Yesu Kristo nk'omujuni. Ndaza kumwakiira ryari na ryari. Obwo bwire orabaasa kubutabuhisa ahabw'okuba aragira ngu mugume mweteekateekire. Mukama asiimwe. Tugume tweteekateekire ahabw'okuba eshaaha yoona araija. Okwija kweye tihaine orakumanya ngu nari okubaho Kristo tarakumanya. Kureka ishe niwe arakumanya. Mukama asiimwe. N'ahabw'ekyo nk'oku oraguma oyeteekateekire, eby'omu nsi omu biratwegyesa eby'omu iguru. Nk'oku oraguma oyeteekateekire, amaisho gataire aheeru omushaija waawe atakaizire, amaisho gataire aheeru omu mukama waawe atakaizire. Reka tube ari kwo twaguma tweteekateekire, ahabw'okuba Kristo ni Mukama eshaaha yoona ruragara. Kandi omu kwija yaashangwa oyemereire ota? Yaashanga weena omutima gwawe gurashwa ki? Yaashanga weena ori ota? Ahabw'okuba yaaza kwija ashanga okiinemu eryo itima, ashanga okiinemu eryo ihari, ashanga otainemu okukwikiriza kwona, ararabaho otaine nk'oku araazaaribwa omuriiwe. Yesu Kristo eshaaha yoona tugumize ngu arenda kuzaaribwa omuriitwe. Eshaaha yoona tureeteekateeka Yesu Kristo arenda kwija. Shaba Mukama Yesu okuza azaarirwe omuri iwe, reka ashange ori gye, reka ashange oshemeire, reka ashange omu mutima oyezire, reero ataahemu. Kwonka waaza yashanga harimu Mesia yoona eri omu mutima gwawe, Omwoyo Orikwera taine ahu arabaasa kuza, taine ahu arabaasa kuraba ngu ataahe omu mutima gwawe. N'ahabw'ekyo w'eishe-emwe naakweshengyereza, arakiira aije kuto nk'omujuni, abe omujuni waawe, akuyambe ahabw'okuba niwe ogwo orabaasa. Ogwo niwe aine obushoboorozi, taine ondiijo weena. Ka nkugambire, kandi ka nkugambire, okuhindurwa ni nk'okwabwo iwe wenka. Iwe nk'omuntu niiwe osemeriire kukwatira Yesu Kristo nk'omujuni, okajunwa ahabw'okuba oryabuuzibwa ori omwe. Torigyenda na mushaija waawe, torigyenda na mukazi waawe, torigyenda na mwana waawe, n'ahi'okuba nyoko tarigyenda naiwe. Mukama asiimwe! Kandi ogwo Yesu Kristo niwe munywani waawe, bari owanywani akukira ebindi byona. Oyetebeekanise, omwatiire, omunywane. Ahabw'okuba ogwo n'otu aratsigara enyima. Ogwo oryaha ori nawe, ahu oratoora ori nawe, waashohora aragyenda naiwe. Ogwo ni, ndi munywani waawe otarabaasa kuntsigaho. Mukama asiimwe! Ogwo ni munywani waawe ti y'okutsigaho, ahu oratoora hoona oraba ori nawe. Kwonka hariho omunywani ow'obuntu. Omunywani n'omunywani, orabaasa kurora ngu ni munywani waawe. Oreeba arikushetsera oragira ngu akukundire kwonka niwe ari omu tageti y'okukwihaho. Oishemewe ka nkugambire, munywani waawe okukira abandi boona niwe ogwo, Yesu. Yesu Kristo oba ariwe waanywana. Yesu Kristo oba ariwe yaaba munywani waawe okukira ebindi byona. Ahabw'okuba mbwenu ahi orikurwara endwara erashwa ki? Nangwa orabaasa kurwara ekironda, omushaija waawe akuruhe, omwana waawe akuruhe. Ka nkugambire, abazaire turakunda abaana munonga. kwonka n'omwana arabaasa kukuruha. Ka nkugambire, Yesu okwiitsa otarakuruha, ka kibe kiri ekironda ekirashwa ki, ka obe orwaire endwara erashwa ki, ogwe n'otarabaasa kuruha, ogwe n'otarabaasa kukunuga, ogwe n'otarabaasa kukutsigaho. Ogwe aratambura naiwe ahu ahu oraaze abe ari naiwe. Ezi eshaaha waayimuka, hariho oraimuka akwate omu muhanda atambure, kwonka ayebwe kukusiima Mukama ogwo waabusheesha. Siima Mukama ogwo waabusheeshesa. Siima Mukama ogwe orakurinda eki otaribaasa kumanya. Ka nkugambire kumanya ngu Yesu Kristo ni munywani waawe. We arakurinda eki otaramanya. Ahu orenda kugwa, we araba yaahamanyire kare. Oze kutoorayo akutooze ogundi muhanda. Omwoyo Orikwera agira ati, Ogwo muhanda gureke, toora ogu. Otoore ogwe, orabeho. Woobiire oratoora guri okafa. Ruhanga waitu n'omwesigwa. Munywani waawe ni Yesu. Munywani waawe niwe ogwo. Orakira abandi banywani boona. Bangambire, Omuzaire waawe arakukunda. Omukazi waawe arakukunda. Omushaija waawe arakukunda. Orakunda omwana waawe, abakazi muramanya waarazaara. Kwonka ka nkugambire, hariho rukundo ahu erakoma. Ey'omwana na nyina haine ahu erakoma. Eyi omuzaire oyi omwana na n'omuzaire we ayineyo erakoma, kwonka hariho egyo ya Yesu etarakoma. Yesu okwitsa ow'erukundo yeye, ogwo we tekawagayo, arakukunda w'eishe-emwe n'obu wokuba wakozire ebirashwa ki, n'obu wokuba wabaire ota. Kankugambire ogwo ni Mukama otarabaasa kurofa. Mukama asiimwe. Nyowe ogu nkahika hare munonga, nabonabona. Omucwezi yantemba yambonabonesa. Nkaba nkyari omwana oku baizire tihaine ou arikumanya. Abazaire bangye bakairuka tihaine ahu batarahikire. Abafumu bakabazamu, buri mufumu waakahe weena bakamuhikaho. Omucwezi yaashomba buri ndwara yoona, yaagita aha magara gangye. Abashaho boona tihaine eirwariro eri ntaragiiremu. Baamugambira eka nkore abashaho boona bariyo. Nyowe nkaba nyine n'omushaho owa riisho. Specialist kuruga UK owaayiriraga kunzambira ngu ariija kutamba bakanguha ngu buri ndwara yoona ekaba eri aha magara gangye. Kwonka tihaine obucupa obu bataagiireho, tihaine eirwariro eri bataragiiremu. Tihariho muntu weena owantambiire. Abazaire bangye bakabonaabona, baaza omu bafumu, baaza omu bashaho baaremwa. Baakugambira omwana mukunde. Kwonka ekikuru munonga mwereke Yesu omugire oti, Nyowe nk'omuzaire haine ahi ndakoma. Omugire oti, Nyowe nk'omuzaire hariho ahi ntarabaasa. Oti, Kwonka hariho Yesu ogwe ou otarabaasa kuremwa. Ahakuba Yesu ogwe tarabaasa kuremwa, taine ahu atarabaasa kuhika ahabw'okuba aramanya ebikuriho iwe ebi otaramanya. Mukama asiimwe. Ezo ndwara zoona ku zaayeshomire, abashaho.